This program is being produced by the Law Veiled Media Trust in partnership with the Culture Fund of Zimbabwe under the Creative Actions Program supported by the European Union Delegation to Zimbabwe.
hina maendlelo a hina hina vatsonga ku hi kuma xikapu xa hina hi ku na loko ya ha rima masin'wini hi kuma mavele hi tshovela hi vuya na wona hi ne process leyi endliwa ku nani ke swi va ke swi va swi nghena mundyelweni hi kota ku dya hina vatsonga lava ha kanda hina vatsonga lava ha kuya ha endla ku xin'wana na xin'wanyana process endla ku nani xikhafu xi va kona emindyelweni ya hina hi ku na loko ke swigayo swi nga ha ri kona kambe mutsonga yena a kumeka ka dya xikhafu ka dya vuswa byi nga kandziwa bya nakambe byi kuyiwa hi ku i swo swa hina i identity ya va hina timhaka ta machuri na mumusi I identity ya Vatsonga. So kambe nge siku sitwa ku hayi a Mutsonga wa xiviri u tivikana hi swona leswi. I rivele la swikhafu ne malunghiseleliwe a swona. Ku ngo swova na xiluku ku ngo swova na yini, Mutsonga a a ri nkona, a a ri mahlweni. So eka hinkwaswo ke swi landza ndzhaku ka hina. The primary staple food for this group is vuswa, which is a thick maize porridge commonly known as sadza in Zimbabwe, ugali in East Africa, and pap in South Africa.

Kha hi peperhela ku endla ku hi dzuza lithuri le la lihaha hi teka mavele hi chela tshurini loko hi chele tshurini hi teka bikiri hi kha mati hi chela tshurini hi teka musi hi vekela hi kandza mavele lawaya hi kandza za wu pfa humesa mudyangwana loko hi kandza ku kota leswi ku kandza hi endlela ku hi dya swilo swo saseka ku hi phinda hi khidzama maguyeni hi kuya mavele ya hina loko hi kuyile

loko sweka bwala u vona ku ku kandani ku lavi hi khidzama futhi hi guyeni kwini hi ku ya mila wa hina hi ku ya mila wa hina se hi phumunela u swi tirha swa swo tala swa ku kuya ha kuya hi sweka futhi bwala hi swona sweswo ha kota futhi ku kandza hi kota sweswo ha tshomuka hi phinda hi khidzama futhi guyeni hi kuya hi guya hi kuya hi sweka hi mapa lawa a nga kuyiwa a pazukilenyana ku hi sweka mahewu a nandzihako a kahle a chichangana hi wo tumbuluko wa hina wa lowo chichangana hi swo hi tshamisaka xiswona lomu ka hina na sweswi a swi vuli ku hambi sweswi u nga vuya xilungu hi chiye xigayo leswi ha tshika hi ka hi kandza mhaka hi wo tumbuluko hi nga tolovela ku hi tshamaka hi kandza no ku kuya hi ka hi ku ka hi dyondzisa na vana va hina hi ku kandza no ku kuya vana va ka hina va chichangana a va swi koti ku va kula va nga dyondzisiwangi ntumbuluko wo ku kandza a va swi koti ku va va pfuxela vanhu va nga losi ka hina loko hi pfuxela vanhu ka losiwa lomu ka hina ke chichangana lomu hi wo mapfuxelelano a hina hi wo ntumbuluko wa hina we are driving to kambako living history museum located near the malilangwe wildlife reserve in chiredzi we are meeting junior matsuve and justice matsuve who are the guides at this cultural center

Here at Kambako, he shows us how this works. a swi nga olovangi ku swo fika u swo cela mati kun'wana ni kun'wana hi mhaka ku u ta ma kumela kule kumbe u nga kela 50 meters kumbe 60 meters u nga se kuma mati se laha eku u ma kuma kusuhani a hi tirhisa xidyandzana lexi Eh, ku nga- un'wana na un'wana nsinya u nga green handle ka xibaleketani i tlhamu lowu ya hi riyaka hi wona masin'wini kha hi riya matuva a wu a wu pfumeli ku endla leyi hi mhaka ku wa tshoveka ku lava sinya ungeni u nga tshovekiko ku loko u u twista wa pfumela ku twistiwa ka laha ku nga ne mati ku nga ne e, e kova hasi misaveni laha exidyandzana lexi cha tsandzeka ku hindza chi fanele xi chuka hasi bye ku loko u yite xi i loko u u xi yalela xa kota ku ku vuya hi leno xi ku ba xikandza so u fanele u xi endla xi nangutsenyana leniya ku endlela ku xi xi wela leniya ya se laha ku nga ni mati xidzandza lexi xa xa xa nangutsa hasi se wena wo xi twista kan'we ku i u u ku yini u famba katsongo katsongo laha ku nga na mati hambi ku ri ku i munhu wo tiyisa chini a nga koti ku xi hlula sweswi xa matwa mati hambi ni zama ku xi eku xi yalela a swi pfumeli a wu a wu tekeleli ku kwalaho kwalaho wa maka laha xi nga komba kona u heta u lava in'wana ndhawu eku u kota ku vona ku kova wa wena u nga hasili u chela ka u yakwe u kwini u ya likeli n'wana tlhelo laha ku nga na mati xa nangusa hasi loko u maka la

mizimba a yi kula hi tiyile marhambu a hina a tiyile a yi nga abya ku vabyavabya swi swi nga va ko karhi se a swi teka nkarhi ku hi ku- ku hi- hi- hi ku- hi kumeka ka hi vabya hi ku ri ha yi dya eswikhafu swi nga avaka emizimba ya hina swo kota inge ku muroho ye tinyawa hi tihoti hinkwaswo leswi ni makavata mabuwu mihandzu ya le phungeni swi nga swilo swi tsakisaka ngopfu na sweswi na kombela ku hi ya la ka hi landzelela elihanyelo lelo However, globalization necessitated the decline in the consumption of traditional foods.